Hello, Seattle Technology in Mangkut kan tlaih ṭhan hna. Tutan video ah ah, van chim ka duhmi cu atu lio ah ah, Thantlang le Hakha kar ah ah, ral i tuknak a um ruangah a hlei in Thantlang peng khuami hna nih zeitindah van ral kan i ven khawh lai. Cun Thantlang peng lawng hmanh si loin kaa dang peng zong nih hihi hman khawh a si. Lecun ah, a bik in Thantlang khua pawng ummi ah, khua hna nih cun atu ihim van ral i vennak te hi that van chin than kanu le a luan cia cana ma hi video ka van tuah cang na te in update kan van tuah i a website kham van thlen ca ah atu tan an tuah mi hi application zong hman kho si i a tlang zong a deu a rang zong an deu tha ti tan ah hin ma chu van ral i vennak kha update van tuah than ka tu mi kha si na cu cha cun atu lio kan thawngpang chiat lio ah kan i naih ve awk le ralrinnak caah kan i hman ve awk hrimhrim a si ko ti kha ka ruah caah siaherhnak he zapi nan sinah chuah ka van in duhmi hna seh, tuahning te kha mah hi phone in ka van in hmuhsak hna lai i nining tein tuah khawh nan van zuam lai. Pakhatnak cem ah phone ah Google Chrome a neihmi cu hi Chrome hi hman khawh a si. A nei lomi nih hi bantuk website kalnak pakhatkhat um ahcun zeipoah ka hman khawh a si. Kei cu Google Chrome kha ka van hman lai. Le hi zawn ah hin zeidah kan ṭial lai kan ti si ahcun Wi-Fi line pakhatnak cem ah Internet line Wi-Fi line kha kan van on piak lai i Kaa zawn i a cunglei te SARS timi zawn te ahhin zeidah kan ṭialpiak lai kan ti si ahcun kan ṭial dingmi kha ka heng ṭha tein ka van piah lai i www.springaeroscope timi si lai S-P-R-I-N-G cun A-E-R-O S-C-O-U-T scope top com timi si lai i nan tha na van hmih piak lai. Lamah ta khan atu i ka kan von hmuh te hin catialnak kha kan chuak lai. Lama kal ah hin ta khan von um chung rih selaw cunglei kan van thawn lai i kan phone chungah application si download kan lak lai timi te kha kan van zoh hmasa lai. Hika zawn ah SAS Android app ya yu yan timi te hi kan van peh piak a. Lama kun ah khan don't load anyway timi te hi kan van peh than lai ti cu phone pakhat le phone pakhat ai lang kho men le na phone ah zeitin dah lang ka chat hna rih lo caah ka phone kan kan peh chung lai i cungka zan hin open don't load ai tuah cang caah open kan van peh lai kan kan application don't load kan lak ti kha install kan van tuah piak lai store kan tuah hnu khan cun khakha ai dang lo khawh cang i ka zampiah hi ka cohlo hek ka zampiah pin le mi tete kha kan van ampiak lai mi application te kha kan van ampiak lai i ka kan allow timi kan vun theih piak ko lai cun allow kan hmuh than lai cun ka zampiah hin a yipaw a lam khun cu chiat timi te kha le a hung phun mi timi te khi kan van hmeh piak lai Makazon te ah khan on ding te khi display over other app timi te khi on ding te kha van kan pek lai i Kazon te khan tlawmpal hnawmhnawm hna hnu ah khan atunai i Spring timi app kan lak mi te kha kan van on piak lai ka hin not olo timi te um cang ka hi olo tein ka ti hi tein kan van on piak lai. Amah kan tam bik cun kum kul kan let ko cang ahhin battery kan tat chiat timi te khi a yuime timi te khi kan theih lai. Cun kan awlaw kan ti ṭhan lai. Cun ka cun ahhin a zicitiri pe chiat timi zong te sat lomi timi te khi kan vun theih ṭhan lai. Cun ai lim le hika zok chung ahhin a cunglei te ahkhin a nazi ṭem tein cuka cuka khua ah vanlawng a zuang timi kha thawng bang kan thanh lengmang ko la lam a chung te ah khan a biapi mi cu khi ka lei te i a nu lei te i rin thum te ring te khi ama kha kha rin thum te ring te khi na van hi khon ka ting chuak mi chunga hi alar setting tim te khi kan van hi biak lai la hi zon te ah hin kan mal kan miu ne te kha tai ne pi ne kha miu ne kha van thim piak ding se le ka zan pakhat nak sama tai ne pi ne tim kan pi lai e kan ni chi kan van zui piak lai chu miu ne zui ba ti mi zo te ah hin ṭhanṭalan kha kan zulpiak lai. Na cunung kha ṭhanṭalan na zulpiak khawh khan kan a kua away timi ti hi hika zawn ah hin a kan pekmi cu ṭhanṭalan Falam le Hakha kha a kan pekmi si le Falam tiang cu kan duh lo Hakha le Thantlang lawng kha kan duh caah khan maka i kilometer te khe sawmli hrawng kan vun ṭhumpiak la sawm thum nga sawmli hrawng kan si ahcun kan ṭhanṭalan le Hakha lawng hi a cang le mah chungah khan zeitindah a rat le rat lo theihnak ding caah thawngpang an pek ning si lai timi te hin kan alam ya yu hian timi te hin track of alam timi lei in tat timi le songji myo ne mya timi te hi ka he pahnih te ai ong chia ho he te hi on chia na chia pek hrim hrim lai in alen chi zeidang kha to hau lo ka zun zeidang to hau lo mo kha chung te hin le in amyo sa yu hian timi te hi kan van hi pek ai zeibun tuk van ong rat ko ada na du ti kha kan van pek mi ka si Lekang hninh kei cu a dihlak te khin ka zuai piak dih ko. Nihi a dihlak tein thim dih khawh si hi khin Select na tuah dih lai. Ka Select na tuah dih khawh si ah khan cun OK na hmeh piak lai i ka Select kan hlatmi poah a rat tik ah thawng kan thanh lai. Cun hika zawn ah hin Notification rak khanmi pungsan tin te hi Tarin Alungpun OT rak khanmi thawngpang paohpaoh kha Notification te khin thawng an thanh lai. Cun a tangkhan sawng cu Sijin Pa Miaumia a ṭawt ta le khan mee ti si a kan colh. A tang te hi na van chiat piak lai te khin khi na van leh piak lai i Thantlang a Hakha i thawngpang lawng ah khan amah nih a van in thanh te hnga. Na cucaah cun ka ruate hi nangmah duhning kha leikhan ko seh le kaa dang lei thawngpang theih kha a hat lem lo caah kanmah kan Miaumia Thantlang Hakha hrawngte lawng theih ding si caah a tang hi te hi thim piak ko seh. Na cun hika hin pahnih um a san le a eng tin um le SO a san te ian timi te hi thawngpang a rat tik ah khan amah nih kan phone kan kal tak zong ah khan zeidah um kan ti sim ta ti bantuk in ka man hi si cun hi tin hi a tampi check yu yu yu tiang a um online kha stop kan kan ti than lai cun atas santa tin te hi kan hne siah cun kan hungthiang la vanlawng pawh tinak kha chim duhmi si caah hla he zong kan i chuah chih ve. Le kan stop kan kan ti lai. Lamakaw khan cun a donghnak cun a ṭitu ting simi timi te khi kan ti piak a ka kan chiah le me ku ting si viva mi ti ka sa le chiap ko seh.

ralrinnak kha i tuah khawh cio a si. Hi chungah hin philh lo awk pakhat cu zeidah dah ti si ahcun line, Wi-Fi line cu on piak peng a hau. Line umnak ah khan na hmun hung chiah peng a hau. Pakhatnak, cun na phone kha battery pi tein pumh peng i line on khawh peng tu kha a haumi ka si. Le hi ning tehin kan him deuhnak ding caah, zei motor kan him deuhnak ding caah tiin sernak hi kan tuah mi si. hitin video zoh tiin rak cung lunglamnak tampi ka nei hawi nih thei ve hna seh kal ve hna seh ti duh siah cun share zong in comment zong in thazaang pek nak in bawm ko ka si ti kha chim tu si tampi kai lawm